Hello hello hello guys, ndadzoka nenyaya iri kufadza iri kunakidza eh, nyaya yanga ichinetsa mazuva akapfuura ah, yemupata family kuti yakarova nyati um, necopyright so mupata family yanga ichita live so ndazongosvikochi vapakati nenyaya so guys ndazongobatawo padiki yakati rebeyo yenyu munokwanisa kunzwa eh, munokwanisa kunzwa chii chakaitika but pane munhu ari kunzi eh, ari kutonge ndiye ari kushandisa um, nyati kuti vanetse nenhau yecopyright and monetization so guys Ndoda kuti tinzwe chi mpata family ichitaura eh, side yestory yavo ndiyo yange yakamirwa nemunhu wese tiri kuzviziva guys saka eh, tinzwe chi mpata family ichitaura eh, side yestory yaro oyo
kune vamwe macopyright nyati haana zvaakaitirwa peji rake and chimwe chinhu chandoda kukuudzai guys kana muchida kudzokera kumashure kuti munzwise nyaya iyi patakaenda kwananyati nyati akabata foni nyati akabata foni iye hausi kugashira vaenzi ndikati guys nyati atigamuchira zvakanaka tiri kutowirirana because the way amuri kumuona akabata foni kwamuri kuona ikoko dai akuratidzaiwo mavhidhio ari kutora ndo mabatirwo andakangoitawo foni ndichitorawo mavhidhios so manje manegative comments anga akawandira kwaari nyati achiri mudiki hana yake ichiri dete pasocial media haakwanisi kuhendla izvozvo ndakatomuona kuti haasi kunakirwa nezviri kutaurwa nevanhu engagement mavideos edu anga ine engagement yakawanda kudarika akeizvozvo hazvina kumubata zvakanaka ndo zvimwe zvinhu zvakakonzeresa kuti auye because akazviziva kuti vanhu vanga vari against social media inoda munhu anounderstanda kuti okay why did ningi did that chii chakaitika nezuro chazoita kuti ningi ataure zvakati nhasi so vanhu mukaobserva zviizvozvo you can see kuti Nyati vanhu vanga vari kuita sekuti vari kunomupandukira but Ina was not happy pane zvazvo because when they said hey haugoni kubata munhu hey une pride whatever ndikati no guys Nyati haana pride atigamuchira zvakanaka but he is shooting also his content saka imimi muri kuona mavideos angu moona sekuti ah, he is focusing on his phone ininiwo futi nditoriwo nefoni yangu yangu tese tiri kuvideos angu inini achibuda akabata phone saka iye i'm telling you guys i love how you are supporting him because the hate that you spread to us mukapa nyati guys mukamuta zvamunotiita i don't think anozvikwanisa kuzviendla to be honest i just love how you support him because hakwanisi kuzoendla the hate that you spread kwatiri isu totozvikwanisa izvi totozvijaira because we know kuti we are working mangwana totora mari yedu todya mari yedu totosevhisa bhima yedu tobuda taita marounds yedu we are used because toziva kuti ndokubasa kwedu but manje eh, haana kukwanisa kuhandla izvozvo zvishoma tuma kwatiri tuma small small twamaitaura chiya muchiti ari kubata foni tuma small small but haana kuzvikwanisa zvakanaka saka isu hatichazivi kuti Monetization yakaenda zvemachokwadi here kana kuti anga ari madhiri ekuti vanhu vakanganwe zvavanga vachitaura? So nyaya iripo, so nyaya iripo guys, don't, don't say that baby, like don't say that. Okay, it's fine.
Eh, nyaya iripo isusu nanyati na, na kana ava hake nezvake zvakazodyara kuti akutivenga iye isu hatina problem nanyati munhu watine problem naye watine question naye watinoda kuti mutibatsire kumubvunza ndiva munetsi kuti vari kudei vakati havadi kushanda nesu long back vari kudei content yavo yedu haivaitire vari kudei for your own information we don't uh, rely on maadverts isusu tinozvishandira and tairelya nefacebook we don't rely nefacebook anymore we just do because ndo pakaita kuti titange zvatakuita we've got on our, our businesses that tiri kuitawo dzatisingafe takaadvertisa even isusu because we know very well kuti mazimba kana ada kutokuisa pasi they will try their, their best but not anymore because you don't know zvatinotemba nazvo guys we have our source of incomes atakatotanga nekuda kwesocial media we really thank you for supporting us masapotira makatiita because takatotangawo something so vamwe vanhu vanobva vachiti hei hatibwapi maadvets advet yekuti chii advet yekuti chii isusu guys advet yedu inotangira pa 4000 runs kungoposta mapictures ako 4000 runs saka mumwe munhu anenge ada kuya neka 500 rand kake obva anditi hanzi chindiitira ndobva ndamunzwa kuti i can't work with mari mari chimari ichocho icho handiti obva andivenga odzokera pafacebook Chokwadi chiripo ndechekuti Nyati hatina zvatakamuita. Believe it or not, we are here to tell our fans kuti Nyati akangonzi une an original content whether ndeyedu kana kuti haisi yedu. IFacebook yakadaro isusu takangomupa mvumo yekuposta mavhidhio tikamuti nyati as long you are mixing our clips with yours kuti uchiedita zviya zviya uri kuisa clip redu uchisa rako wozoisa voice over it is okay Hakuna munhu pasi pezuva ane kodzero kana kuti anokwanisa ane capacity yekubvisa monetization from someone's page and also Mr Zuckerberg vane a lot of money Mr Zuckerberg havana mari yavakati iyi ndoda kupa mazimbabweans mari iripo ndeyekuti if someone starts to create content nhasi mari yazuckerberg yake yenotanga kutowandawo saka inini zvisinei nekuti macontent creators awanda zvakadii Mari yandinongopiwa ndinongopiwa inongopiwa nhingi anongopiwa i will never be jealous of someone that's why i came here there are a lot of content creators vanotozikanwa vane mbiri vakashanda pano vasina kumbobvira vakuudzai kuti tiri kudya mari nefacebook nditori nevamwe vanhu vanoshanda nemacontent creators anozikanwa vandakatobatsira monetization before inini ndauya pano pafacebook ndikati ko nhai nhingi zvaunoshanda nanhingi wani anodya mari nefacebook why did he not tell you that he is, he is being paid nefacebook ndikavabatsira inini vasina kutoudzwa nemunhu wavanoita naye maskitsi kuti zvinobhadhara here ndikavamanitizira mapages

Eh, inini nakiki kuti tizova pamwe chete its not like takasangana mumafaro kana kuti takasangana takafara kana kuti tava pano nekuda kwemafaro chaikonzeresa kuti tive patiri nhasi its because of het its because of nguva yakaoma i started creating this content creation thing ndisisagari kumba kwandaimbogarawo ndakutogara ndakatomborara musango muno mucape town ndinotozvibvunza kuti dai musiya ndisina kurara musango ndisina kuzotorwawo nanhingi akazondichengeta ndingadai ndiri pano here nhasi obvious dei ndisipo pandakasanganawo nakiki tinoziva situation ndikungoti kiki dei asina kusanganawo nesituation anga anayo ndisina kusangana nesituation anayo taizonosangana here pakona iyeyo dei tisina kusangana tatanga content creating creation takasanga nemachallenges akawanda vamwe vachitoudza kiki kuti uri kurambwa next week iyo manje manje uri kurambwapo tokupai three months tokupai six months iye zvino takutoudzwa zvemamwe makore futi but we are still together vamwe nhasi vakamboti kiki ucharambwa ye kiki chichichi ucharambwa iwewe ye haundisi chinhu kuna taiti mangwana zvonzi iwe kiki siyana na taiti ye hairombe riri kushandisa vanhu vari kungotiraya kuparadzanisa saka kuti isusu tirambe takabatana na kiki its because of nguva dzakaoma tanga takazvinyararira tichiita kondindi yedu tega kutiraya kunobatana nevanhu kudai zvaoma handisi kutaura kuti kutiraya kubatana na nyati hasi ega wandakatanga kusangana naye We thank God Herimanas Cup haina kana drama yakatiunzira, haina kana any problem yakatiunzira. They are grateful those guys. They are always sending us message. Thank you guys. We really appreciate. Okay guys. Tisati taenda kure. I think yanya tindapedza hatisina zvatakamuita. We did nothing and those ones vari kunyora mu comment section kuti Mwari vachakurovai neshamhu, Mwari vachidai. Mwari wauri kutaura is the same Mwari yeye vanoziva chokwadi. The same God you are talking about, he knows. the truth Eh, kune macontent creators akaita malive achiexplaina nyaya kune vamwe vakatotitsikirira macontent creators adaro tiluke bad but we, to be honest with you we did nothing and they know very well kuti hatina zvatakaita kunotori nemumwe wacho akatoita live akatraya his best not to mention tight because he knows also in ane maprevious aseo akewo but aitaura chokwadi but asingadi kubuditsa kuti ari kutaura chokwadi because anoziva kuti chokwadi ichocho chiri kusaidi kwatit haana mhosva because no one has a right to remove somebody's monetization i love how nyati do I, I, I love how nyati I love how nyati does his stuff because ah, akakubatai brain zveshuwa handi vakavhura page rakura chichichi i love it is a content creator is a great content creator is doing good pangwana tomuka twadzaka boy imimi makapusa sterek but anyways haisi pressure eh,